Imandan soňraky asyl sütünleň biri. Iman getirdiň, boýnuňda bäş wagt namaz bar. Hudaý Tagalaň azamatynyň beraberine ýykylmak bar. Öwwelene kana sallallahu aleýhi we sellem iza hazabahu amrun salla. Rawahul imam Abu Dawud. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem her wagt kynçylyga düşende, dargy berende, narahatysy artyberende derrew namaz okyýanmiş. Kynçylyga düşende namaz okyýanmiş. Eý mu'min, eý musulman doganlar, eý imanly erkek we aýal doganlar, biz hemmämiz narahat wagtymyz bagyşlaň namazdan sowýas.

Allaň azamatynyň öňüne ýykylýanmyşdyk. Hudaý-a, maňa ýüregime sowuklyk, ýeňillik, rahatlyk ber diýip-de, Hudaý Tagaladan ýeňillik dileýänmişdik, Hudaý Tagala-da berýänmişdik. Men müň neferden-ä gaýgysyz eşidendirin şu mahala çenli. Namaz narahatym bolan bäri men sert namazdan diýýär. Okyp-da bilemak diýýär, aý, baryp-da bilemak diýýär, namazlygy ýazýan ýene ýygnaýan diýýär. Näme manasy bar şulaň? O-da bäş wagt namazy okýamak diýip-aý diýýär.

Bu hem derejesini artdyrar ýaly. Men kän wagt güýmemäýin. Namaz möwretde bir wagt kynçylyga düşeris, dünýäň kynçylygydyr. Birinden yzaly kep, ýa ene-ata, ýa ogul-gyz, ýa irs, mal bölüşmek, ýa başga är-hireýiň arasynda bir muşkilat bolýar, ýa izdiwaç hakynda, ýa öýlenjek, ýa imtihanatynda, ýa merdut bolupdyr, ýa kabul bolupdyr. Ýa istihdamysynda, ýa geçipdir, ýa geçmändir, Allaň azamatynyň baraberine ýykylmak başga gürrüňdir. Şo günlerde narahatymyz köpeldi, şeýtan şeýtana meňzeş pikirli asylşdy dämi indi okutmajak bolup. Gaýtam kän ýykylaýlyň Allaň azamatynyň baraberine. Ikilenjisi üç gürrüňiň içinde tamamy deýin gysgaja etip geçeýin.

Resulullah sallallahu aleýhi wesellem iki gözünden ýaş akdyryp, aýdypdyr, ine okaýaýyn, Ýa Jibril, tazi'u ummeti as-salah, ýene aýdypdyr, Ýa Jibril, tazi'u ummeti as-salah, gözünden ýaş akdyryp, aglap aýdypdyr, Eý doganym Jibril, meň ummatymdan-da La ilahe illallah, Muhammet Resulullah diýýäniň içinde-de namaz okaýmajak barmyşy? diýipdir. Bila, Allaň Kelama öňki ümmaty aýdýa, Eý, doganym Jibril meň ümmatymda-da boljakmyşy diýip iki gezek öwrüläp aýdypdyr, aglap aýdypdyr, gözünden ýaş akdyryp aýdypdyr. Eý, doganym Jibril meň ümmatymdan-da Lä ilähe illallah Muhammet Resulullah diýen-de namaz okymaýan boljakmy diýipdir, barmy şi zat diýipdir. Ine, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem janyny ýakyp şikefte aýdypdyr. Ol başga ulukan-ulukan gürrüňde dursun. Aý, men kalbym sap, gulak asyň. Men kalbym sap, meger namaz okymakdan maksat kalbyň saflygy dämi? Meň-ä öz kalbym saf.

Oňam, ýa meselem, ýene bir özüni allaýan gürrüňleriniň biri, Meger, maksat musulmançylykdan jamy-a hytmet etmekdämi? Hawa, men gowy ders okyjak, namaz möhüm däl ki, men ders okyjak, jamy-a hytmet etjek. Näme işgaly bar? Men öwde imtihana atlanman, möhüm zat, aýanda-da jamy-a hytmet etjek diýip, näme, ýaltanýar, dehrik kylmaga, namaz okymaga, oňam owadan-owadan keplemäge sebäp bolýar.

Gowy gulak asyň näme diýýär, teke-teke, ýeke-ýeke manysyny aýdyp bereýin. Kyýamat gününe Allah Tagalaň azamaty ýüze çykyp, aradan perdele aýrylyp, bitin mahlukatla görünende, hut-bu-hut adamlar seždä ýykyljak. O hem ozal şu dünýede namaz okymaýan adam, ine hut Kurany Kerim şi. Ozal dünýede Hudaýyň azamatyna ýykylmaýan adam ýaňky bahanalar bilen, Meň ýüregim päk, men jamaga hyzmat etýän, men dersim kän, men bir zat edýän, men zindigiňe meger oglanuşak, oglanuşagyňa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap bän, şu ýykylmaýan adamla, Fe-la ýestatiun! Özüňiz ýaly namazhana adamlar şu kyýamatda hemmesi seždä gitjekler. Hudaý Tagalaň azamatynyň bäraberine şonda ýaňky adamlaň arkalary tagta ýanak bolup, dik durjaklar. Şeýle seždä gitjek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başarjak ýaly arkalary tagta boljak. Hut Kurany Kerim, Fela ýestatýun, seždä gitjek bolanlaryna arkalary tagta boljak. Saf! Oňa Allah Tagala näme diýýär? Haşiaten absaruhum, Gözleri etekde utançly, indi älem-jahana namaz okymaýan belli dik du. Gitjek bolýa başaranak. Emma özüňiz ýaly namaz okýanlaryň hemmesi Allah Tagalaň beýik azamatynyň beraberinde seždede ýatylar.

Hiç kimiň jaýy ýok. Wa kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Salym wagtlarynda men sejde ediň diýemde etmediler. Werziş ederdi, bökerdi, iki üç kilometr ýortup gelerdi, her näme hüner çykarardy, emma Allah Tagalaň azamatynyň beraberine sejde etip bilmerdi. Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylyp bilmerdi. Kyýamat gününe hemme kişi ýykylanda, Bi başarman arkasy tagta bolup durjakda, gürrüň öwreläp durmaýyn. Ýo, bu zatlar gulagyma gelmeýär diýse, şo gün gulagyna geljek, ýöne o gün gulagyna geleniň heýt peýdasy ýokda. Hudaý Taala Kurany Kerimde açyk, açyk, açyk, açyk, açyk beýan edip goýupdyr, Kalp kör bolsa, gulagyň göwnüne-de bagly bolsa, näme etmeli onda?